Fl-istudji turistiċi huwa importanti li dak li jkun jisfrutta opportunitajiet ta' xogħol prattiku u jqatta' xi żmien jaħdem bħala apprentista fl-industrija. Biex niftħu aktar fuq din ir-realtà, niltaqgħu ma' Miriam Galea li bdiet il-karriera tagħha fis-servizz pubbliku u llum il-ġurnata taħdem fi ħdan l-ITS bħala Manager għad-Dipartiment tal-Internships.
Ix-xogħol tiegħi ġewwa l-ITS huwa li nieħu ħsieb ix-xogħlijiet tal-istudenti. Bħala parti mill-kors l-istudenti tagħna tibda mill-livell bażiku ta' foundation sal-baċċellerat għandhom ix-xogħol parti integra mill-kors tagħhom, jiġifieri l-istudenti tagħna ħa jaqalgħu credits talli jaħdmu wkoll. Allura hawnhekk jidħol ix-xogħol tiegħi u tad-dipartiment tiegħi li kull student niffaċilitaw dan il-proċess, jiġifieri nibdew mill-bidu fejn nitolbu l-istudent jagħmel CV tajjeb, niġbru dawn is-CVs, inġibu opportunitajiet kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, Noħorġuhom lill-istudenti, l-istudenti jagħmel ir-riċerka tiegħu u jagħżel fejn jixtieq li jaħdem. Aħna mbagħad nibagħtu s-CVs tagħhom u referenzi li jtuna lill-industrija u l-istudenti jagħmlu l-proċess ta' interview. Wara dan il-proċess joħorġu r-riżultati, jiġifieri aħna dejjem hemm dan ix-xogħol minn għadda, minn forsi Forsi ma ntagħżilx, allura dejjem trid terġa' tibda l-proċess biex terġa' tara fejn ħa tallokah. Malli l-istudent isib ix-xogħol li jixtieq u jaċċetta, imbagħad jibda l-proċess tal-kuntratti u wara li nispiċċaw dak il-proċess ngħinuhom ukoll meta ħa jibda x-xogħol. Waqt il-żmien ta' xogħol bħal ITS hemm ukoll l-assessment, jiġifieri jkun hemm ftehim dwar it-taħriġ ta' programm li se jagħmlu u wkoll isir appraisal u dak huwa wkoll jidħol l-uffiċċju tiegħi fejn niġbru dawn l-evidenza kollha bil-marki li jidħlu ġos-sistema tagħna u b'hekk iwasslu li l-istudent flimkien mal-korsijiet mal-modules li jkun għamel qabel ikun jista' jġibulu r-riżultat meħtieġ biex ikun jista' jiggradwa f'dak il-livell. Jiena nħoss li kull min jixtieq jaħdem fis-settur tal-ospitalità importanti ħafna li jkun team player, jiġifieri kapaċi taħdem ġo team, li tkun organizzat, li ikollok ċertu stamina li tqum fil-ħodu, tkun taf xi tittamel u taħdem li jkollok dik l-enerġija kontinwa biex twettaq xogħlok tajjeb. U importanti wkoll li tkun tħobb taħdem man-nies. Da se jlaqqak ma' ħafna nies sew Maltin, sew barrani minn kull ġens. Ġifieri jekk inti tkun tħobb titkellem u tintaqa' man-nies, din ħatejn ħafna biex tkun ferħan taħdem fis-settur tal-ospitalità.
Meta jiġu għall-internships, l-istudenti għandhom l-għażla li jaħdmu jew Malta jew barra, skont il-livell u l-programm. Hawnhekk fejn tidħol Miriam, inkarigata li tikkoordina l-programmi tal-internships, tgħin l-istudenti skont xi jeħtieġu u żżomm kuntatt mal-industrija ta' Malta u ta' barra fost l-oħrajn.
Jiena matul dan is-snin rajt studenti li prattikalment jidħlu bħala tfal adoloxxenti ġewwa l-ITS jibdew it-teorija u l-prattika ġewwa l-istitut tagħna x'aħna għandna r-restoranti tagħna wkoll fejn jistgħu jitħarrġu, pero malli jibdew l-esperjenza tagħhom li hija l-esperjenza reali fuq ix-xogħol barra mill-ITS inħoss li hemmhekk l-istudent verament jitgħallem, jikber u ħa ngħidu hekk, jiġri fil-karriera tiegħu u naraw differenza kbira minn dak l-istudent li daħal l-ewwel ġurnata ġewwa l-ITS għal dak l-istudent li studja hawn u wettaq prattika wkoll fl-industrija. Jiena nħoss l-ikbar sfida hija l-qabża mid-dinja tal-iskola għad-dinja tax-xogħol. Però l-vantaġġ li għandhom l-istudenti tagħna tal-ITS li dawn mhux se jibdew xogħol bħal kwalunkwe żagħżugħ li forsi ma kompliex l-istudji tiegħu. L-istudenti tagħna għandhom is-sapport meħtieġ min-naħa tal-ITS. Hemm id-dipartiment tiegħi li qiegħed hemm il-ħin kollu fil-proċess tax-xogħol tagħhom u għandna dipartimenti oħra ġewwa l-ITS bħall-Student Support Services Department li kontinwament naħdmu id fid biex l-istudent ikollu is-sapport meħtieġ la se jidħol fid-dinja tax-xogħol. Jiena nħoss u ngħidilhom lill-istudenti li f'dik l-età tenera ta' 16-il sena, 18, għandhom ma jibżgħux mill-avventura u għandhom dejjem jippruvaw, ma jibżgħux jippruvaw, jekk ma tippruvax f'dik l-età, meta ħa tibda tipprova. U fl-istess ħin però nserħilhom moħħhom li huma ħajkollhom il-qafas tal-ITS. Hemm strateġija li aħna dejjem nimplementawha, ġwi dawn m'għandhomx għalfejn jibżaw li pereżempju jippruvaw ċertu xogħol għax l-ITS ilu jaħdem f'dawn l-affarijiet u wasanna nistgħu nipproteġuhom u ngħinuhom li jilħu dan il- l-sfida potenzjal li jkollhom. Importanti wkoll li jkunu moħħhom hemm għal kull opportunità u ma jibżgħux jiddiversifikaw forsi bdew f'dipartiment u ma jibżgħux jekk joffrulhom li jaħdmu f'dipartiment ieħor. Jiġifieri aħna nħeġġuhom li ma jibżgħux mill-bidla u mill-avventura. Fil-karriera tiegħi, l-ikbar tagħlima hi li qatt ma għandek tiġġudika xi student jew taqta' qalbek minn student. Kelli, nista' ngħid intqajt ma' diversi studenti fis-snin passati li malli forsi tintaqa' ma' student tgħid, Marelli da laqqas qed iħares lejja, laqqas qed jiftaħ ħalq u jgħid kelma. Kif ħa naslu li da ħa jaħdem fis-settur tal-ospitalità? U nista' ngħid li dawn mhux ituk risposta biż-żmien li Iħalluni ġieli b'ħalqi miftuħa ngħid ara dal-istudent kemm kiber, kemm wasal u kemm laħaq.
L-edukazzjoni u ż-żgħażagħ minn dejjem kienu għal qalb Miriam, u bħala omm ta' tlett itfal u nanna ta' nepputi, hija aktar u aktar tħoss li tista' tifhem mhux biss l-istudenti iżda wkoll il-ġenituri tagħhom. Il-milja f'xogħol Miriam, fil-fatt, huwa li tara l-istudenti jikbru u jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom.
Il-fatt li jiena omm ta' tlett itfal u nanna ta' wieħed, nista' ngħid li għenuni nifhem iktar fis-sens. Qabel kont nimmaġina kif forsi ġenitur iħossu jew nanna tħossha u ġieli forsi ġie xi student jgħidli, Għax jiena Ma nixtieqx immur barra minn Malta ta' xina ngħix man-nanna u di żgur mhux se toqgħod mingħajri u jiena ħa nimmissja u qabel kont forsi dak il-ħin nisimha u forsi anka forsi ġieli ntħaqt wara li telaq mill-offiċċju. Issa m'għadnix ngħid hekk sirt iktar sensittiva u nipprova nifhem iktar dak li jkun verament x'ikun qed iħoss, però xorta nibqa' nisħaq li għandna naħdmu li l-istudent Infehmuh li din hija ħajtu u li jrid jibda joħroġ minn dik il-bejta tad-dar u jimraħ u jipproċedi f'ħajtu u li eħek kultant trid tagħmel sagrifiċċji titlaq il-membri tal-familja biex inti tikber. E, barra minn hekk uliedi jgħinuni wkoll biex inżomm ruħi informata fuq speċjalment id-dinja teknoloġika u kif ukoll Inżomm ruħi iktar żagħżugħa permezz tagħhom, għax jekk tinqata' jien ma nkunx biżżejjed nħossni tajba li nista' nifhem lill-istudent. L-isbaħ memorji huwa waħda ta' kull sena meta jkollna l-gradwazzjoni. Hemmhekk jien għalija huwa s-sodisfazzjon tax-xogħol tiegħi li tara studenti, bi stejjer varji li kellhom u forsi anke ċertu background li kienu jġorru li tarhom b'suċċess jitilgħu fuq il-palk u jiggradwaw. Barra minn hekk ukoll sodisfazzjon kbir tax-xogħol tiegħi huwa li dat 18-il sena issa qed nara l-frott. Nintaqa' ma' studenti li llum huma Managers, diretturi, fetħu restaurants tagħhom, letturi. Jien għalija huwa ta' sodisfazzjon li jiena kelli parti żgħira mill suċċess tagħhom billi provdejtilhom xogħol waqt li kienu huma eh, u konta sostenn għalihom waqt li huma kienu qed studenti tagħna tal-ITS. Jiena nagħti paril lil nisa u l-bniet li jixtiequ jaħdmu f'das-settur li jekk verament iħobbu li jaħdmu man-nies u jixtiequ li x-xogħol tagħhom ma jkunx rutina ta' kuljum, biex ngħid hekk, jiġifieri jiena niġi ferħana x-xogħol għax kull ġurnata mhix bħal oħra. Jiġifieri jekk dawn in-nisa futuri li jixtiequ jidħlu f'das-settur jixtiequ li x-xogħol tagħhom ikun dejjem differenti u tintaqa' man-nies u tintaqa' ma' diversi nies ta' kulturi differenti, għandhom jidħlu għal dan ix-xogħol. Barra minn hekk, wieħed tajjeb li jżomm f'moħħu li normalment kull min ikun ġo lukanda, ġo restorant, ħafna drabi jkun qed jiċċelebra. Allura inti qed dejjem taħdem ġo ambjent fejn in-nies ta' madwarek ħafna drabi jkunu ferħanin. Kif nistgħu naraw, l-industrija tal-ospitalità, għalkemm impenjattiva, hija waħda li tagħti sodisfazzjon kemm lill-istudenti nfushom u wisq aktar lil dawk li jrawwmuhom. U issa li kellna ċans ngħidu kelma ma' Miriam, nistednukom tingħaqdu magħna għall-episodju li jmiss fejn niftħu perspettivi ġodda f'ħajjet il-mara ħaddiema. Narawkom!

Il-Mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lill-Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.